Bgħattilna numru ta' filmati ta' dak li taħseb illi għandha tkun l-ikla tal-Milied jew li tixtieq tipprepara inti. Ejja nduruhom ftit ftit, forsi anke grazzi għad-direzzjoni jibdew jibgħatulna dawn il-filmati. Neil, inti kieku x'issajjar? Hekk hu, jiena komprensjoni dis-sena ħdimt mal-Ministeru tal-Familja għal kampanja Omm Fuq Bilha għal Ġemma li għar-raba' sena konsekuttiva qed jorganizzaw dil dil-guidelines, dil-għajnuna biex in-nies jonfqu bil-għaqal ovvjament. Bħalma semmejtlek, ma taqbadx u tmur għand is-supermarket u tixtri kull ma tara li jogħġbok. Il-ħela ma jgawdi minnha ħadd u għalhekk, eżempju, jiena ġerejt eżempju platt bħal da, anzi snack bħal da li issa sservih forsi fl-erbgħa wara l-ikel jew ankella jekk idum forsi ma tibda tiekol tgħid ħa tagħmel lilha u tibda qabel l-ikel. Hawnhekk x'qegħdin naraw?
Dik hija trench magħmula bil-isfoll u kien fiha l-parmahem u affarijiet imbagħad skont kif togħġbok. Dan huwa starter żgħir beef tartar li tista' tagħmlu vera fi ftit ħin, xejn ikkumplikat, però huwa uġġett vera frisk u bnin biex tibda ikla ikla appetituża pratikament. Ġifieri dak nissuġġerih bħala l-ewwel platt porzjon żgħir immens dak jiġifieri għall-volja taraħ hekk. Mbagħad tista' tagħmel speċi ta' soppa b'dal-mod. Telajta bil-ħut, bil-gambli, bil-mussels, u mbagħad tajta ftit krema u ftit safran. L-istess tista' tippreparaha minn qabel, ikun xi preparazzjoni, u fl-aħħar kemm tgħaqqadha u sservi jiġifieri f'dil-kampanja nuri eżatti kif taħdimha faċilment. Għandi nipprova l-ikla qabel ma nserviha? Tista' tipprovaha, però jekk tipprepara ruħek jekk tara sew, jiena f'dal-kampanja tajt ħafna guidelines. Imbagħad ovvjament jiena fil-milied tista' tgħid naħseb l-unika darba li niekol id-dundjan. Mhuwiex biċċa l-ħam li nipprova ta' spiss, però Eħe, hemmhekk qed kif tagħmlu bi stuffing vera vera faċli, salzett li tuża fuq il-barbecues, just ħaltu ma' erba' ingredjenti oħra, ġifieri xi ħaġa li ma tistax titfixkel fiha. Ġifieri huma steps faċli, just timxi magħhom. Jista' jkollok ikla, ikla m'hemmx għalfejn tkun xi professjonist. Ma għandekx inkwid Jiena, eżempju, jiena id-dar insejjer ħafna gluten free għaliex il-girlfriend tiegħi l-għar hija celiac allura dejjem nissuġġerixxi wkoll li jekk għandkom il xi ħadd minnkom u għandu dieta speċjali, Tgħidux u iva ta' darba ħa niksirha, le, pjana u tiksirhiex, m'għandekx għalfejn, jiġifieri kollox hemm għax xi jdu. Però għandna, għandna, jiena rajt hemmhekk, jiġifieri għandek l-istarter soppa tal-ħut u mbagħad għandek id-dundjan. Eh, bdejna
bil-tartar taċ-ċanga. Eh, eh,
kellek daw iż-żewġ platti partikolari, hawn min jgħidlek isma' laħat tal-jotte u soppa tal-ħut u mbagħad tkompli bil-ħut. Tot dik jew ma totx? Le, jekk sejjer tikol iklaħut, jew kli anzi jina nħobb. Nvarja. Nvarja ħom, eħe. Anzi, jekk ħan għamel eżempju ehm, it-tartar ta' ċanka, mux bat ħan għamel iċ-ċanga pala main course. Mhm. Jekk ma tħobx il-ħut, namillek xi ħaġa li ma ndaħħalx ħut fiha hija li xle. Imma issa biħu huwa li tvarja eh, tikun naqra minn kollox. Ftit, mhux abbundanti, imma t-tomiet eh, tgawdihom kollha.